Mm, aborɔfofoɔ nyɛ twi. Bars! Nanom, mekyerɛkyerɛ mo nyinaa frɛ me. Nnara! Ae, fie ne fie asɛn hyia biom. Twi nnwuma yɛ ɔde paa nanso wonim mu nsɛm anaa twi nnwuma a woto ne da biara nanso wonim mu nsɛm a ɔkeka. Comment nnwumidi no nyinaa yɛnsua mu. Na mekae mo sɛ dwumakuo mmienu na asɔ yɛn ase na yɛtumi de fie ne fie dwumadie yi brɛ mo, Sinora, Sinora nkuu papapaa, akɔkɔɔ akɔkɔɔ, tuntum nso atuntum na hanaha. Ae, srɛ nkuu papa na ahonam ani nyɛ fɛ, Sinora, nkuu papapaa. Ɛna afei biom, Natura Hair Oil, wohwɛ nwi ne abɔdwesɛ ne adeadeɛ a mede si ha yi a, Natura Hair Oil, Medi mu akotene paa enti ma wo nsa nka wo deɛ na biribiara nkɔ so ma wo ano wɔ ano. Meda ase bebree. Ɛnyɛ ɔsɛ nka megyina hɔ o. Asa ne mma, mete hɔ asa ne mma. Mayɛyia, anka m'abusuafoɔ wɔgyegye me so sɛ ɔhene ba. Mayɛyia, anka m'abusuafoɔ wɔgyegye me so sɛ ɔhene ba. Mese mayɛyia, anka m'abusuafoɔ wɔgyegye me so sɛ ɔde hyeɛ bio. Agyee! Mese mayɛ yie a, anka m'abusuafoɔ regyegye me so sɛ ɔdehyeɛ bi. Nanso me hia nti, abusua po me o. Mama sɛ mo ayɛ mmɔbɔ. Nanso me hia yi nti, abusua po me. Wama m'asɛm ayɛ mmɔbɔ. Kyerɛ sɛ ɔwɔ bi a, anka abusuafoɔ bɛsosɔ no so ayɛ no sɛ ɔhene, sɛ ɔdehyeɛ. Nanso ohia a ahia no a ɔnni sika nti no, abusua po no ama n'asɛm ayɛ mmɔbɔ. ohia ya o kɔ abusua pa adeɛ abusua pa adeɛ kyirika abusua kyirika o abusua pɛ adeɛ abusua pa adeɛ kyirika abusua kyirika ɛɛ eh, prosperity adepa sika ahonya adan mu saa ne ma no abusua pɛ saa ne ma no nyinaa nanso eduru ɛka so sɛ yɛnkɔtua kaa abusua akyi nhuu obiara wɔ hɔ

Kyerɛ sɛ abusua bɛpo no koraa a, ɔwɔ gyidie wɔ Onyankopɔn mu sɛ ɔrensɛe. Ɛyɛ dɛn a ɔno nso bɛyɛ yie? Enti ɔmpa aba. Ɔbrɛ yɛ twa me ma nso mempa aba. Menim sɛ dabi dabi ɛbɛyɛ yie. Ɔbrɛ yi atwa me maa nanso mempa aba. Minim sɛ dabi dabi ɛbɛyɛ yie. Kyerɛ sɛ ɔbra no ne no reko, ɔbɔ bra no mfa. Metare a na wae. Ɔtare a na awae, ɔbra no atwa ne mmaa. Kyerɛ sɛ abrabɔ no mu ayɛ den ama no. Nanso onim sɛ dabi dabi ɛbɛyɛ yie, nti ɔmpa aba. Abusua, me ho bɛhia mo o, efisɛ nyɛ sɛ ya na mɛyɛ mɛwu a. Ɛbɛyɛ yie. Aye. Abusua yi, me ho bɛhia mo, ɛfiri sɛ nyɛ sei ara na mɛyɛ awu. Ɔgye di sɛ ɛbɛduru mmerɛ bi, abusuafoɔ a na wɔn sɛ na ɔnni bi nti wɔapo no no, wɔabɛsan ahwehwɛ no. Ahaa, kyerɛ sɛ biribi abɛyɛ kama ama no nti abusuafoɔ no bɛsan ahwehwɛ no. Ne ho bɛhia abusuafoɔ dabi dabi. Ahmed Boateng, wɔn ahyɛdaws, ɛyɛ ɔkɔɔtuu obi, obi anom asɛm a ɔkaeɛ.

abɔ wo brɛ yi ara nanso abusuafoɔ ayi w'ani, wɔayi wɔn ani ato nkyɛn, ayɛ ɛho sɛ yɛnhunui. Brɛ a wobrɛɛ nyinaa abusuafoɔ ahu wo. Obi te abusua no mu a, nka obetumi aboa wo ma nnɛ wo haw nyinaa to atwa nanso ɔnyɛ da! Obi te abusua no mu, nkafo nkɔɔ kɛkɛ, ebetumi asesa wo hyɛbere nanso ɔnyɛ.

Na saa asɛm yi asesa abusua ama me ate aseɛ sɛ yɛka sɛ mewɔ na ɛnyɛ sɛ yɛwɔ. Ɛɛ, apɛ sɛ ɛyɛ kɛse a ɔyɛ Madufoɔ kyerɛ no kyerɛ sɛ ɔno deɛ nka n'adwene kyerɛ ne sɛ ɔnya biribi pa bi a nka ɔde reba fie ama abusuafoɔ no nyinaa, obiara enjoy bi ama obiara ani agye, obiara anya ne kyɛfa. Nanso abusua ma no ate aseɛ sɛ yɛka sɛ mewɔ ɛnyɛ sɛ yɛwɔ na kyerɛ sɛ brɛ pɛ wo deɛ, obi wɔ a wonka ho. Nti yɛka sɛ mewɔ ɛnyɛ sɛ yɛwɔ, kyerɛ sɛ dodoɔ adeɛ ɛnyɛ wo dea, Wo nko ara brɛ no pɛ wo deɛ na ka sɛ mewɔ oo ɛnyɛ sɛ yɛwɔ ahaa wode w'ani to obi adeɛ so a ɔbɛdi wo hwammɔ nti brɛ no pɛ wo deɛ saa na abusuafoɔ aka kyerɛ no. Yɛboa ma ɛno wɔ hɔ yi a ɔbrɛ ntie ma ne nyɛ yie nhwɛ wobɛhu sɛ yɛ kotokoto no ei saa sɛ mo pa de pa adai mopɛ neɛ yɛ busua pa deɛ akyirika o.
Yɛboa ma ɛno wɔ hɔ a ɔbrɛ yi Ma no nyɛ yie nhwɛ, nka wobɛhu sɛ yɛrekotokoto no, ei saa a, saa mo pa ade pa, mo pɛ neɛ yɛ, abusua pa adeɛ kyirika o, sɛ yɛbu ɔmanuu brɛ nso obiara mfa ne ho, nanso sɛ yɛbu ɔmanuu yɛ yie sesiaa a, abusuafoɔ bɛkotokoto no ayɛ no sɛ ɔhene, nti saa abusuafoɔ pa ade pa paa nanso wo bra na yɛyi yɛ nneɛma wei.

Enti wabobɔ ne nnamfofoɔ bi din ne nnipa bebree bi din. Ɛna wɔse, saa nkurɔfoɔ a mabobɔ wɔn mo din yi, wɔn deɛ wɔn asɛm ara ne sɛ, abrabɔ yi deɛ ɛmu ayɛ den. Sɛ abrabɔ no nna fam.
Abenafo si a ɔdom no ho ano a. Anka ɔfa he Anka wayɛ yia N'abusuafoɔ wɔnsi ne fam koraa
Nti nananom yɛde bɛsi ha Nea Samuel Owusu ka ne sɛ abusua pa adeɛ akyiri ka Kyerɛ sɛ abusua pa de pa Nanso ɛduru sɛ yɛnkɔtua ka deɛ a obiara bɛtwe ne ho Ɛɛ ɔbrɛ nyinaa abusua hu Nanso yɛayi yɛn ani ato nkyɛn Obiara mfa ne ho Nti abusuafoɔ a mode hyɛɛ berɛ a mobɛtumi aboa no, mowɔ mmoa bi ma mo mo wɔfa asefoɔ, mo mma, mo nananom ne adeade a moayi mo ani a wɔahwɛ wɔn a wɔrebrɛ no, Onyame ahu. Kae sɛ mmerɛ dane. Ebia ɛbɛduru mmerɛ bi no, na wo mmom na wobɛhia ne mmoa, nanso woammoa no ɛnnɛ nti no, na afei wontumi nkɔ n'anim nkɔpɛ mmoa. Saa na wiase teɛ. Enti yɛmmoa yɛn ho yɛn ho, ɛfiri sɛ wiase, obiara hia ne yɔnko. Obiara nni hɔ a wiase ɔnhia obi. Mma wo werɛ mfi sɛ wobɛsubscribe, wowie a like, kɔmɛnte biribi wɔ aseɛ hɔ, na afei kyɛ oo, kyɛ oo, kyɛ mma no nso wo biara so. Hyɛ video no ma obiara nhwɛ bi na yɛn nyinaa yɛnkɔ yɛn anim. Twi nnwom a ɛyɛ wo dɛ paa nanso wonnim mu nsɛm anaa twi nnwom a woto no da biara nanso wonnim nsɛm a wɔkeka. Kɔmɛnte nnwom no din wɔ aseɛ hɔ na yɛn nyinaa yɛnsua mmom. Frɛ me nnɛra! Yɛbɛsan ahyia. Woka Twi sɛɛ na mɛtene wo. Ama abo mfu. Wo bo fu kra hyɛ wo bo, ntumi nya me hwee. Wo ka brɔfo tin deɛ mfa me ho. Deɛ wo pɛ biara fa brɔfo kasa yɛ nanso twi paa deɛ wo ka tia mɛ tene wo. Ae me nso me ka tia mo ntene me ne nyinaa yɛ nkɔ yɛ nim. Wo bo fu ahyɛ wo bo.